Chibai leh vek ule, he video hi mi hausa leh retheite danglamna Secrets of the Millionaire Mind atanga ka lak pa tunna kha a ni dawn a. A hmasa kha i lo la en loh chuan he video i en hma emaw, i en hnuah pawh i en theih nan link ka lo dah ang a, i lo en ve ngei dawn nia. Hetah hian pakua na atanga sawm pasarihna thleng ka sawi dawn a. A hmasa in i lo la subscribe loh chuan min lo subscribe chak ve ngei dawn nia. Pakuahna hi Mizo tawnga a sap tawng ang a kan dah dawn chuan a mawi lo zawk a ka hriat avangin mi hausa te hi an harsatna te aiin an chak in an tlo zawk a, mi rethei te chu an harsatna ten a hneh thin tiin dah ta ila. Hausak hi thil awl ai a ni lova, duh vang maia hausak theih ringawt a ni lo kan tih tawh kha. Harsatna tam tak pal tlang a ngai. Mi nawlpui chuan harsatna hmachhawn hi an peih lo a, a pumpelh dan ngawt an zawng thin. Hausa tur hian buaina leh harsatna te pumpelh tum lo a, keimahni kha kan harsatna te aia chak zawka inchher a, inbuatsaih zawk tur a ni. Tichuan, kan thil hmasawn te ai khan kan taf ang a, chu chu bee garden problem a tih chu ni ta a. I harsatna te i hmu lian viau a nih chuan nangmah i tlet vang, i la chhel tawk loh vang tina a ni. Ngaithlak a nuam lo mai thei a, mahse tihian ngaihtuah ta ila. Kan tlet deuh lai chuan thil ho te te pawh harsatna lian tham a tling thin. Silipar a ni zawng a bun ringawt pawh har kan ti a, pencil hum dik ringawt te pawh har kan ti, thil rit tak pawh kan chawi thei lo. Mahse kan lian a, kan rawn chak chho a, khang ho zawng zawng kha chu harsatna a tling tawh lo. Awlsam taka kan ti theih vek a ni, harsatna bik kan nei te nih loh chuan. Pencil kha a ngai reng ngal a ni a, kan slipper te pawh a ngai reng ngal a ni. Mahse keimahni khan hma kan sawn tak avangin, kan chak zawk tak avangin ti thei kan ni a. Chutiang chiah chuan kan harsatna len zawng leh nasat zawng kha buaina ber a ni lo. Keimahni a hmachhawntu len leh chak lam zawk kha a ni. Harsatna kan tawh te emaw tawh tur te ngaihtuah renga pumpelh tum reng ai chuan keimahni kha intih chak leh zual dan ngaihtuah zawk tur a ni. Mi hausa te chuan an thil tum goal ah khan an in focus a, a harsatna a vui lovin a chinfel danah an insawr ding zawk thin a ni. Harsatna ngai ang thleng nawn tawh loh tur khan Kan thawk ṭek ṭek chhung chu harsatna hi kan nei reng dawn. Harsatna nei ngai miah lo leh pumpelh ngat ngat tu chuan chu a harsatna tawh ngai lohna tak chu a harsatna lian pui zawk a ni. A chhan chu harsatna hi min tat hriamtu, min chher hriamtu a ni a. Harsatna lian tham i chinfel thei dan a zirin pawisa tam tham zawk i chi lek thiam ang a, chutiangin employee tam zawk, customer tam zawk leh sum dawnna lian zawk chungah ro i rel thiam ang, a ti ni. Sawmna hi Mizo ṭawng-a mawi hnai taka dah dan hi a vang ka ti a, mithiam tak a ni lo bawk nen. Mi hausa te hi malsawmna dawn thleng tha tak an ni, mi rethei te chu an ni ve lo ti ta ila. Mi ṭhenkhat hi chu hlu lo leh phu ve lo ah hian kan in ngai ṭhin a ni. Hausakna te, finna te leh thil ṭha tam tak hi kan ta ni ve thei lo, phu ve lo ah kan in ngai a, kan phu ve vek tho a ni. Pathianin min siam dawnah hian, Aw, hei hi chu mi hlu, hei chu hlu lo, hlu, hlu lo, tiin min chhinchhiah kauh kauh lo a, keimahni rilruah kan lo insiam chaw ve mai mai zawk a ni. I hlu ni a inhriat chuan i dik chiah. I hlu lo ni a inhriat pawn i dik leh chiah tho. I rilru put hmangah khan a inghat a ni. Mi thenkhat ti ila mi tam tak chu kan re thei vang hian fel ta riau emaw te kan inti a, thlarau mi bikah te kan inngai thin a ni. Kan hausaka sum kan ngah chuan sual dawn tlata, Pathian hlat dawn tlatah te kan inngai a, a dik lo. Pawisa hi magnifying glass en lenna kan tih ang mai hi a ni a. Misual i ni sa nih chuan i hausak hunah a let i ni sual ang a. Mi tanpui nuam tia thil phal tak i nih chuan I hausak hunah mi tam zawk i danpui tho ang. I re theih laia i ban phak tawk ruih teh thil che te te i ban ve reng a nih chuan i hausak hunah a aia lian tham i khawih dawn tihna a ni mai a. Tumah hi pawisa-nga leh a hausak vanga mize thlak thut an awm lo va, an mize thup tang tang kha a rawn lang chhuak emaw an mize awmsa kha a inpelh chhah mai chauh zawk a ni. Thlarau mi tak nisa chuan Pathian ram zoh nan a pawisa te a hmang nasa dawn tihna ni mai a. Pawisa in min ti sual dawn tlat nia kan hriat hian hausakna rawn lut tur kha lo danga lo hnar ang kan nia. Kan lo hnar a nih chuan midang a lo pawm tu hnenah a thleng mai thin a ni. Pawisa te hausakna dawng tu tha tak kan nih lo na chhan pakhat chu lak aiin pek a tha tih ngaihdan kan nei hi a ni a. Pe chhuak tur chuan a dawngtu an awm a ngai a, pek leh dawn hi a that dan a in ang reng a ti a ni. Hneh chhuh erawh ni lovin, mi in thil min pek emaw min fak pawhin ka lawm e tih mai tur a ti a. Chu chuan an mahni atanga min rawn pek chhuah kha lawm takin kan dawng a, gu receiver kan ni tih a lantîrna a ni a ti a ni. Kan hriat reng tur chu pawisa hi hmanraw chi khat mai chauh a ni a. Entirnan chim te te pawh rawngbawltu kutah chuan chawhmeh channa chim tha tak a ni a, tualthattu kutah erawh chuan mi thahna hman rawrap thlak tak a ni. Chutiang chiah chu ni a pawisa hi. Pawisa kan nei avang hian kan mizia kan hlo phah dawn chuang lo a ni. Sawm pakhatna, mi hausate chuan an thawhrah result ang zel a hlawh neih an thlan laiin mi retheite chuan an hun leh pawisa thleng an duh zawk. Sorkar sikul a kal thin in awm chuan in hriang a, kan zirtirtute an hla ber chu fail vek mah ula kan hlawk kiam chuang lo. Naupang hi tlem te pawh awm mah ula. kan hlawh ngai reng tih te chu chu sorkar hnathawh kan chakna chhan ber pakhat a ni bawk a, thatin hlawh neih kan thawk tha emaw that che deuh pawh ni ila kan hmel kan lan a kan absent loh chuan hlawh a awm reng a, chu chu secure job te steady pay check te an ti a, mi zawng zawng hi kan thawh phu tawk chiah hian hlawh nei ta ila chu hlawh che fet fet tur hi kan tam ang, mi hnuai leh sorkar hnuaiah pawh hian hausakna tak tak a awm lo An ei ru te nih loh chuan a chhan chu hun leh pawisa kan thleng chuan kan hun hi a limit em em a, hun hi neihbel theih thil a ni lo. Mi hausa te ve thung chu an thil chhawp chhuah emaw an hlutna mila hlawh nei an ni a, entir nan product hrang hrang te pawh hi an siam chhung a rei lo em ei tih vang ringawt in tlawm tein kan lei thei ngawt lo. Kum nga chhung pawh buaipui se, ni khata pawh siam zo se, a man kha chu ngai reng a, tuman hun a pek zat kha kan va kher tawh lo a ni. Kha thil emaw kha product khan thil min tih sak kha a result kha a hlut chuan tam tak pek pawh kan inhuam mai a ni. Chuvanin hausakna chance a sang a, bakah hlawhchhamna chance a sang bawk. Hun rei tak kan buaipui ve ngat ngat pawh kha market place ah a hlut loh chuan a hau der mai a ni. Hemi atana min suggest chu mahni a sum dawn a neih. Mi hnuaia thawhin hausakna a awm lo. Online business te, merchandise, mi tisa lo tihchhawn ve leh ang te. Heng Oriflame te Mary Kay tih te pawh hi a tha tho a, product zawrh, mahni zawrh tam lam a zira hlawh thatna a ni a. Kan sumdawng anih pawn self service mahni chauh a tih vek ang chi kha tih loh tur a ti a, a hlawk tak tak thei lo a ti ni. Sawm pahnihna, mi hausa te chuan neih ve ve an tum laiin mi rethei te chuan duh zawk an thlang thin, pakhat an neih chuan an lawm tawk. Entir nan hlimna nge i duh hausakna tih te, pianthar nge i duh hausakna, sum thawh chhuah nge mahni nuam tih zawng tih. Mi hausa te chuan engtin nge pakhat san si lova ka neih ve ve thei ang tih an inzawt thin a ni. Mi rethei te chuan pawisa kan nei a, kan hausa nih chuan thil dang zawng zawng kha chan ta duai turah kan inngai thin a. hlimna te, nunna te, vanram te pawh. Pathian hian Kristian te pawh hi nuam sa a, hlawhtlin ve hi a phal a ni. Bible-ah pawh a thu awih te chu hausakna in mal a sawm thur thur thin tih kan hmu. Amah aia dah pawimawh kha a phal loh chu a ni a. Pawisa hian zalenna a keng tel a, Duhzawng ei theihna, lei theihna zalenna te, kal duhna hmuna kal theihna zalenna te, kan hmangaihte hlimna leh puih an ngaihna a pui tura zalenna te, Pathian ram zoh nan leh midang tanpui thei tura zalenna te, sumsiam turin kan hlimna kan chan kher tura ngai lo ila, kan hlimna hmanga sumdeh chhuah dan zawn zawk tur a ni. Chumi tur chuan a tirah mi hnuaia thawh lawp lawp te, nuam ti loh zawng tak thawh phawt te pawh kha a ngai mai thei. Mahse chutah chuan tawp mai lo ila, engtin nge ka nei ve ve thei ang tih kha inzawh fo tur a ni. Sawm pathumna, mi hausa te chuan an net worth tihpun dan an ngaihtuah laiin mi rethei te chu income-ah an buai. Net worth hi Mihring emaw company leh firm tena an lo hlu suma chantir theih zawng zawng belhkhawm atanga an labour neih pai leh hnua an hlutna neih zat kha a ni. Kan lo thil a ni ber ang chu. Kan pawisa neih zat te, investment hlut zawng, sum dawna te leh inhmun lo ram kan neih zawng zawng te, Mi hausa te chuan chumi tihpun dan an ngaihtuah laiin Mire thei te chuan thawh hlawh tam leh tam loh hi an buaipui ber a ni. Income hi hausak teh nan an hmang thin. Mahse income hi net worth tehna factor pakhat ve mai chauh a ni a. Hausakna tehna dik tak chu net worth hi a ni. Income te, savings, investment leh simplification belh khawm in wealth chu a siam a ti a. Income ah working income leh passive income a awm a, passive neih tam dan hi kan ngaihtuah ber tur a ni. Mi rethei te chuan investing hi mi hausa te chauh tih tur ah an dah a, chuvang in an inzir ngai lo. Mi hausa tur te chuan an inzir lo vek pawn a thiam te an hire mai thin. Simplification a tih awmzia ah chuan khawsak hau tak u chuak lova simple taka nun a sawina a ni a. Mi tam tak chu sum kan neih tam leh kan hmang tam mai thin. Kan hausak tak tak hmaa hausa anga lan kan buaipui hmasa a nih chuan kan hausakna tur a dal ve thei. Savings hi a bul tanna ber a ni bawk a, kan pawisa te kan khawl hmasa phawt anga, tichuan invest na tur te, sum dawn na tur te kan nei thei dawn chauh a ni. Mi rethei te chuan tun a nawm nghal, immediate pleasure an thlan thin avangin an hmang leh mai thin. Hausa tur emaw hlawhtling tur chuan eng kawngah pawh hian tun a nawmna hi nakin atana kan dahkham zel a ngai thin a ni. Sawmpalina mi hausate chuan an sum an enkawl thain an enkawl thiam a, mi retheite chuan an ngaihthah thin. Sum manage tih hian kan hriat thiam mai ka ring a, engzah chin hi nge ka khawl ang a, engzah chin hi nge ka hman ang? Emergency a mi tur te, hnathawh theih loh hun a mi tur atana kan sum sem ruala enkawl kha a ni ber a. Kan nu leh pa te atanga kan zir chhawn a ni tlangpui a ni kan sum enkawl dan hi. A chhan chu sikula zir tir kan ni lova. Mi thenkhat chuan an manage loh chhan chu an inkhuah kher thlawn mai nia an inngai a, thenkhat te chuan manage tur pawisa ka nei lo hrim hrim an ti bawk a. Tlem eng ang mahse pawisa hi a manage theih vek a ti a, cheng khat pawh ni se a enkawl theih vek a ti ni. Pawisa ka nei hunah ka enkawl tha ang tih chu Taksa sek tak ka neih hunah exer ka la ang tih ang vel a ni. Pawisa nei tam tur chuan kan neih sa kan enkawl thiam phawt a tul zawk. Sum manage hrat hian min khuah kher loin nakina zalenna kan neihna tur zawk a ni. Kan lak luh zat ngawr ngawr aiin kan lak luh kha engtin nge kan hman tih kha a pawimawh zawk. Chu tih rualin mahni nuam tih zawng atan pawn hman ve tho tur a ti a, kan inhriat kumkhua thei dawn lova nuam zawng zawng kha chan vek tur a ni kher lo, mahse chin tawk kan nei tur a ni a. Kan hlawh atanga za zela sawm zel kha Play account ah dah ila, chu chu kan tana hmanral tur, kan nuam tih zawng massage te, duh zawng ei nan te. Nun hi a enjoy pah ve zel thei tho a ni. Thil tha awmte hi kan phu ve a ni tih tilang chiangtu tur a ni bawk anga, Play account bakah khan Passive Income account neih turin thu min rawn a, chu chu Passive Income neih nana kan la hman tangkai tur a ni, thil dangah ni loin. Pawisa hi kan control loh chuan pawisa in min control daih dawn a ni. Kan neih sa tlemte pawh kan enkawl that thei lo chuan engtin nge kan neih belh thei ang? Entlina heti hian a sawi a, Naupangte pakhat hi ice cream i lei sak ta ni. Scoop khat lekai lei sak a, mahse a vawn ngheh thei lo avangin a thlau a ni. Lei leh tura in let lehnaah khan scoop thum kha a hmu a, chu chu chhawng thum kha a ngen a ni. Scoop khat lek pawh kha a vawn ngheh thei loh chuan scoop thum phei kha chu lei sak chi miah lo a ni. Enga ti nge tih chuan a tho leh dawn tih kha a chiang sa a. Chutiang chiah chuan Malmin sawmtu khuanu te kan ti a, keini chuan Pathian te kan ti a, sak tawng chuan Universe an ti mai a. Kan neih sa pawisa tlem te pawh kan enkawl thei loh chuan Malmin sawmtu pawh hian min pek belh dawn bik lo a ni. A tha chu buaina lian zawkah kan lut mai mai dawn. Chuvangin, malsawmna tam zawk dawng turin ka in ready e tih lantir nan kan sum neih sa hi tha takin enkawl ila malsawmna tam zawkin min rawn vur dawn a ni. Sawm pangana ah mi rethei te chuan pawisa tan hna an thawk a, mi hausa te chu an pawisa in hna a thawhsak thin. A tih leh chuan mi hnuaiah te pawisa nei nan chuan hna kan thawk deuh vek a. Mahse tu chu mi rethei te tan chuan permanent a ni a, an dam chhungin tu emaw hnuaiah hna an thawk thin. Mi hausa leh hausak tum mi te tan chuan temporary a ni a, bul tanna chauh a ni. Dam chhunga mi hnuai hna thawh kha an thil tum a ni lo. Mi rethei te chuan tun hun che an ngaihtuah thin. Dam chhung tawite ah tiin an duh zawng zawng an lei a, Mi hausa te erawh chuan vawiin leh nak tuk hi an balance thiam thin. Kan tet lai atanga min hrilh thin chu thaw rimna hi hlawhtlinna a ni tih hi ni a, mahse an sawi tel loh chu thaw rimna ringawt hian hlawhtlinna a thlen lo. Thaw rim thiam, smart working, a ngai tel tawh. Sum kan thaw chhuat dan hi kawng hnih a awm a, working income leh passive income. Passive income nei hi kan tum ngar ngar tur a ni. Chu chu kan taksa keimahni awm kher ngai lova kan sum lak luhna kha a ni a. Pacifincome pawh hi chi hniah awm, investment, stock, bonds, mutual funds kan tih zawng zawng ho kha. Pakhat hi sum dawnna, man chawi a lua haw tir emaw hman haw tir theih chi neih te, music leh hla siam, software, vending machine, lehkhabu ziah te, network marketing te a tam mai. Passive income nei hi kan tum ngar ngar tur a ni kan tih tawh kha. Kan hna pangai chu kan thawk ang a, mahse kan hun awl leh kan pawisa te kan hmang tangkai ang. Financial freedom kha kan aim tur a ni a. Financial freedom chu kan hmanral expense zawng zawng kan passive income in a cover thei tihna a ni. Hnathawk miah lova kan khawsak dan ngaia kan khawsak reng theih hunah kan free tina a ni. Kan goal ber chu hnathawk lo thei nih kha a ni a, hnathawh kha kan thlang teh a nih loh chuan. Loh thei lohna vanga hnathawh leh duh vanga hnathawh hi thil dang daih a ni. Mi rethei te chuan thil eng emaw bul tan nan sum ka nei lo, hun ka nei lo an ti thin a, chuvangin dam chungin hna an thawk thin. Mi hausa te chuan hna an thawk a, an call a, an invest a, a tawp a freedom an nei thin. Thil danga pawisa hi kan nei tho a ni kan duh chuan. Tuman kan lu a si lai tinin Sunday ah sa i hmeh ziah tur a ni. Top up thla khatah chuti zat i hmang zo nge nge tur a ni. Chuti ni lo chuan ka kap ang che, min ti lem lo va. Kan ngaihpawimawh leh mawh loh thu zawk a ni. Sawm parukna ah mi hausa te chuan hlauhna nei chung pawn an ti hram hram a, mi rethei te chuan hlauhna an inhneh tir thin. Hausak hi mi tam takin kan duh a, mahse a tih ngai ti peih chu an tlem a ni. Kan rim a, kan beisei a, duh thu te kan sam bawk thin. Chu chu kan suang tawhna ram a ni. Chu kan suangtuahna ram a tak a chan tir a, result hmu thei tur chuan kan duhthusam ram leh a tak ram inkarah khan lei dawhzawmtu a awm a, chu lei chu action, thil tih a ni. Tawngtai vak vak ila, dream vak vak ila, van atanga rawn tla tawp dawn lo a kan thil duh kha. Thawh kha kan nei ve ngai a ni. Pathian pawn mahni in tanpuite chu a tanpui thin. Mahse, thil tih min tiṭuanawptu lian tak chu hlauhna, rinhlelhna leh manganna te an ni a. Heng hian min dan an tum char char dawn a, a hausa e hausa lo e a thliar dawn lo a ni. Mahse, mi hlawhtling turte chuan an indan tir lo ang a, mi hlawhchham turte chuan an indan tir ang. A nuam chin, kan comfort zone ringawt atanga hring nun kan chhiar chuan hmasawnna a awm thei lo. Nuam kan tih loh thil te hi kan tih ve fo a tul thin a ni. Hre reng tura min duh chu CZ equals to WZ a ni. Chu chu kan comfort zone hian kan wealth zone a hen tina a ni a. Kan comfort zone kan zauh thei ang chen zelin kan hlawhtling ang. Comfort zone zauh a tiawmzia hi kan sawi anga, Tuna nuam kan tih china kan awm dan hi kan comfort zone a ni. Thil thar zir te, thil thar tih te hi a nuam lo va, rim leh zual a hnathawh te hi a nuam lo. Chu chu an comfort zone a ni. Thil chu kan tih kan tih a, kan tih zin na nana chuan a nuam kan ti telh telh a, a hrehawmna a bo a ni. Tichuan ngaiah kan nei a, kan comfort zone a a chang leh a, chu chu comfort zone zauh a tih chu a ni a. Kan comfort zone hi kan zoh zel tur a ni a, tichuan midangin hrehawm an tihte pawh kha keini tan chuan a hrehawm lo anga ngaiah kan nei dawn a ni. Tichuan midangte aiin kan hlawhtling thei dawn tihna a ni. Mahse chumi ti tur chuan kan rilru hi kan thunun a ngai thung a, rilru hi kan inthunun tir tur a ni lo. Kan hriat reng tur chu thil awlsam hlir kan tih chuan kan nun a harsa ang a, thil harsa kan tih erawh chuan kan nun a awlsam thung ang. A tawp ber nan sawm pasarihna ah mi hausa te chu an in zir reng a, mi rethei te chuan hre vek tawh ah an in ngai. Tawngkam chhuak hlauh awm ber chu ka hre tawh tih hi a ni a ti a. Kan hre tawh tak tak tih lanna chu kan nunpui leh nunpui lo ah a ni. Kan la nunpui lo chuan kan beng in kan ngaithla tawh emaw Kan chhiar tawh emaw, kan sawi tawh satliah mai a ni. Kan hria tihna a la ni lo. Hre tur chuan zir a ngai. Ka hre vek tawh ti thin khan ka zir vek dawn kan tih hunah kan hlawhtling tauh ang. He thufing hi in lo hriat tawh ka ring a, i tih ngai te i ti reng a nih chuan i neih ngai reng i nei ang, ti hi. Mi rethei te chuan in zir zau nan hun leh pawisa ka nei lo an ti thin a, mi hausa te chuan thil pakhat tal pawh ka thiam belh chuan hlawkna nasa tak a ni an ti thin a ni. Zirna tur pawisa ka nei lo ti tu chuan a mamawh ber zawk a ni. The more you learn, the more you earn an ti thin a, i zir hnem pau leh i hlawh hnem ang. Hlawhtlinna hi eng nge i neih tak tih lamah a in nghat lo va, tunge i nih tak a eng nge i thiam tak tih lamah a in nghat zawk a ni. Thiam sa an awm lova, zira thiam theih vek a ni. Every master was once a disaster an ti a, Sap Thufing chuan. Tuna tha ber ber te hi a tira thiam lo ber ber te an ni ve tho tihna ang a ni a. Chuvangin keimahnia a tha ber pho chhuak turin kan inzir zel tur a ni a, kan inzir loh chuan hma kan sawn lova, hma kan sawn lo chuan mithi kal thei kan ni mai. Mi zawng zawngin min tlansan vek ang. Chuvangin, hmasawn duhmi nih chuan ka video te hi i lo en zel thin dawn nia. Awle heti zawng hi ni a, a sei ang renga tun rum chu video hi a tawp thlenga min lo en sak a nih chuan i chungah ka lawm hle mai a, mi hausa tak ni turin ka duhsakna ka hlan bawk che a, a tawp thleng ai en a nih chuan comment i lo hnu chhiah ve ngei dawn nia. Awle ka video te min lo en sak avangin ka lawm a, lepekah kan i hmu leh teuh dawn nia.